En 1921, lo 9 d'octòbre, la SPDA, Société Protectrice des Animaux, aviá assignat en justícia lis organizaires de dos corridas que s'èron tengues dins arena de Nîmes e una en Arles. Èra tanben assignat lo cap-redactor d'una revista taurina Lovis Fòrt de son escainon Rafaelito. Lo 17 de novembre, a l'iniciativa de Banadier e Felibre, Folcó de Baroncelli e Bernat de Montomans, du capitani de la nacion gardiana Joan Gran e de l'antica confraria de gardians, una granda manifestacion fugué organizada nomenada l'Auborada de Ficheron, la levée de trident en francés. Quauqui jours avant, una manifestacion aviá estat organizada tanben en Arles. Li manifestacion avián dos tòca, la defensa di tradicion e di biò e tanben la defensa d'un país e d'una identitat. Per commemorar li 100 ans de l'eveniment, menterin qu'en tornamai li Nivolan s'amasson sur le pratico toromachico mantuna iniciativa èra organizar a Nîmes dempuèi otòbre amé per pont d'òrgue lo romavatge d'un milierà de gardians di li carrièra de Nîmes. Una exposicion au Carré d'Art de Nîmes Èra presentada per lo Musèu de Cultura Taurina e la Turmanya Gardiana tanben de conferéncia e de taula redonda. De protagonistas do centenari èron coma fa cent ans la Nacion Gardiana menada per lo capitani Guy Chaptal e totes les associacions de gardians e lo Felibritge de segur. La Nacion Gardiana participarà a aquela manifestacion per de qué Era era l'iniciativa es era que avè començar a faire lo eme lo marquis Folco de Barruciel e lo premier ca e lo segon capitane Jean Grand de faire aquel rassemblament per la levada de Ficheron. De segur i a lo meme lo meme engoment e la meme fierta de saupre e de de de mantenir aquela tradicion. E devèn lo desfendre per de que i a fòrça monde que son a l'envèrs de, de tot aquò, que vòlu pas de, de tradicion, que vòlu pas de, de, de, de manifestacion. E ben de còs que i a, i a, i a benlèu les ecologistes, i a les gens qui son contra tot, n'i a que fan, que se lèvan lo matin per èstre contra tot lo monde. E aquel monde ne'n volèm pas qu'un, volèm conservar nòstra identitat, nòstra cultura, qu'avèm besonh de la mantenir,

Bon, èra ben la plaça aicí dau Capulet dau Felibrige per marcar lo centenari de la, coma se ditz en francés, de la levée de Trident, es a dire l'auboratge de Fèrre o de Ficheiron, perçò que Ce que fugué revendicai a Cent ans es justament ce que revendique lo Filibrige despei totjor, e se aquí de la seguida pòt ben veire que li caudan gaire avançar, e se aquí per ramentar nòsti dre, mèm se lo mot es un pauc fòrt, verai qu'a la debut, i a Cent ans, la revendicacion venié de Filibre, venié de l'idèia filibrenca, de l'idèia mistralenca, e espremit aicí bèlament per lo marqués Folc de Baroncelli. Vaquí, siá aquí tot simplament dins la seguida del nòsti predecessor.

que i a 100 ans an organizat aquela ceremonia, que lo fagen encara. Faudrié quasiment lo faire, se n'es toti les ans, de temps en temps, per rapelar ce que sián e per rapelar ce que son nòsti tradicions e nòsti biòu. Vaquí, si o ben contem per aquò, vese que i a fòrça monde E que se passe ben tot aquò. Segur, dempuèi 1921, a passat fòrça aigo e pònt la Font de Nime, mai lei medi revendicacion originalo de la manifestacion demòron, una nacion provençalo que se lèvo au contre di dictat de quauquis groupes di pression tolerat du govèrn jacobin parisenc. Per la prèssa regionala, l'eveniment d'aqueste an fuguèt presentat coma folcloric, aquò càmbia dins l'editoriau enfiucat d'un sègle passat. Les encians Un menat de biòu coma ara un menant de biòu. I a quicòm que se passa que de transmetre, de continuar e de perseverar encara per, per manténer aqueli tradicion. Li, lis espanhòls, una tradicion aussi que, que, que dòvo defendre coma un autre. Tot aquò es la manèra de levar li biòu. Chascun dels a de sparitar. La Camargue e la course camarguesa e avant èra la course libre e la corrida es ben tengut en Espanha que tanben ven aquí de lo miègjorn de la França. La lenga me li biòu tota cò n'en fai qu'un e avèm besonh de dar descendre nòsta lenga. Es a la basa dau travalh dau presfar.

Fòrça revendicacions foguèron proclamar au temps de la commemoracion. La manifestacion foguèt una capitada gràcia a l'engajament de Gardian e la preséncia de fòrça monde tot lo long du percors. Entre l'estadi di Custièro e lo palais de Justicia.

Cent ans après, lo país a estat colonizat per fòrça gents que venon d'autres cultures, subretot li Francés de Lengodòi que s'engarçon dis uses e cotumes e dis tradicions provençalas.

Dis autres, li faut pas regardar a qui dit que saben pas ce que dison. Alors, a sa gent de de sauvegardar toti nòste lenga, nòsta parament, nòsti civau e nòsti biòu. A qui? Se que pòde dire. Mes es pas li touriste que val lo faire. E nosautre que fò lo faire e a qui li manadié sobretot e per per aguer de bion de bon biau dins les arena li aficionar fò que lo lo dison tanben.